Salam podkastymyzyň dinleýjileri, bu gezek sanymyzda telekeçi Säher Aşyrow bilen gürrüňdeşik boldyk. Podkastyň ahyryna pikirleriňizi, duýgularyňyzy bize ýetirmegiňizi uly hormat bilen haýyş edýärin. Göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Säher aga, çakylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sag boluň. Özüňiz barada gysgaça gürrüň beräýiň, Säher Aşyrow kim? Hum.
Bolýar. Salowmaleýkim, Ysmaýyl aga. Köp-köp sag boluň çakylygyňyz üçin. Hawa. Onda, özüm barada gysgaça aýdyp bersem, podkastyň adamy gysgaça. Hawa. Tüweleme. Hum. Asyl men maşgalaň ýeke çagasy. Mekdebi iki müň altynjy ýylda gutardym. Kiçilikden iňlis dil mugallym bolmak arzuwym bardy. Ol höwes nirden geldi diýeňde, ene-atam özleri mugallym we babuşkam, djeduşkam ikisem mugallym. Mugallym maşgalasyndan. Hawa.
Näme üçin imенно iňlis dili mugallymçylyk diýsek? Aý, hemmämiz çaga kino görmäni gowy görýär. Hawa, kurslara gatnaýardym. Golliwud filmlerini gowy görýärdim. Hawa, ýaňy fantastika kinolar çykyp başlan döwürlerdi. Özüm iki müň altynjy ýylda mekdebe gutardym. We Her bir çagada arzuw bolýar. Meselem, käbir çagalar kiçilikden kosmonawt bolmany arzuw edýänler bar. Lötçik bolmany arzuw edýänler bar. Gurluşykçy bolmagy arzuw edýän bar. Men şo wagt kiçi wagtymda belki Golliwuda gidip Işläp bolmarmyka diýip arzuwlamaly. Beh. Hawa. Şoň üçin hem iňlis dili öwrenmekde höweslendim. Hum. Hawa. We iki müň altynjy ýylda mekdebi gutaramda, o wagtlar iki ýyl staž bardy. Iki ýyl staž işläp, soň uniwersitete ekzamene girýärdim. Ha. Indi men iki müň altynda mekdebi gutardym we staž edip ýören wagtym Birden-de staž aýrylansoň, üç ýylyň uçurymlary, soňky üç ýylyň uçurymlary abituriýent boldy. Ýagny uniwersitete tabşyrmak kynlaşdy. Konkurensiýa ösdi. Bäsdeşlik. Bäsdeşlik, hawa. Bäsdeşlik köpeldi i men Magtymguly uniwersitetiniň nesbil mugallymçylygyna tabşyrypdym. Gynansak-da geçip bilmedim. Aý men nätseňem mekdepde olar ýaly bäşlikçi däldim. Hawa. Soň Halkara türkmen-türk uniwersitetini tabşyrdym. Iňlis dil mugallymçylygyna. Hawa. Ondan hem geçip bilmedim. Ondan hem ýakalanyp. Hawa. Soň Malaýziýa Petronas uniwersitetine girmek arzuwym bardy. Eee, o taýda nesip etmedi. Ýogsam köp tanyşlar tüweleme okap geldiler, işläp ýörler.
Siz onda mekdep gutardyňyz we üç uniwersitet, üç ýokary okuw jaýyny tabşyrdyňyz, üçüsindenem ýykyldyňyz. Hawa. Soň, indi Petronas uniwersitetine iňlis dili mugallymçylyk däl-de, imенно şol IT ugrundan tabşyrdym, kompýuter ylymlary. Ondanam geçip bilmedim. I Seretdim, Malaýziýanyň golaýynda Indoneziýa bar. Oba. Şeýdip, Indoneziýa gitdim öz şansymy barlaýyn diýip. Hawa, bir ýyl indonez dilini öwrendim. Soňam uniwersitete ekzameni tabşyrdym. Şeýdip, iňlis dili mugallymçylygyna başladyk.

Geolog, dag inženeri. Nädip beýle bolýar? Iňlis dili mugallymçylygyndan iş tejribesi, dag inženeri ýa-da iş. Hü.
Bolýar. Men iki müň on bäşinji ýylda iňlis dili mugallymçylygy tamamladym. Tamamlanda stipendiýam bardy. Ondan Ognistil mugallymçylyk praktikasynda men etdim. Men praktikany Bali şäherinde etdim. Bali şäheri bolanda, Indoneziýanyň Oba. Turist şäheri bolýar. Turistleriň köp gelýän şäheri. Şo taýda mugallymçylyk praktikamy etdim we telekeçilige höweslenip başladym.
Nädip? Nädip? Men şuny aýdaýyn. Ilkinjilik bilen başlanda Rossiýadan Indoneziýa kömür almana gelipdiler. Men şonda terjimeçi bolup başlapdym we aýlyk alýardym. Hawa, şeýdip kömür önümçiligini öwrendim. Gatnap, zawoda gatnap kömür önümçiligini öwrendim. Şondan başlady hemme zat. Telekeçiligiň töweregine bolupsyňyz. Hawa, ýani terjime edýäň, asyl terjimeçide köp informasiýa geçýär-de. Dogry.
Asyl.
Ondan Hytaýa gitmeli boldum, ol hem okuw boýunça. Hytaýda alty aý bolamda dil öwrendim, ýörite dil öwrenmek üçin gidipdim. Öwrenipdim hem, ýöne biraz dilim döwüldi, sebäbi aňsat dil däl ol. Hytaý dilini öwrenip başlamdan soň rus dilinde aksent döräp başlady. Ondan ors dostlarym diýýär, näme boldy seň diliňe? Diýýär, unutdyňmy? Russkiý ýazyk. Ýok diýende hytaý dili aňsat däl. Ýöne şo taýda dil öwrenip ýören wagtym önümçilik öwrendim. Iwu şäherinde ýaşaýardym. Iwuda-da, Iwu şäheriniň daş-töwereginde Önümçilik gaty kän. Howam. Şu taýda-da şeýle seredip, diňläp öwrenýändim. Soň yzyma Indoneziýa geldim. Indoneziýa gelemde iki müň on altynjy ýyl, iki müň on bäşiň gyşynda gelipdim. Hawa. Soň towuk ýetişdirmek üstünde Öwrenip başladym. Näme? Hawa, dagyň başynda biz towuk ketekleri bardy. Hawa, şo towuk keteklerde ondan bäş müň towukdan başladyk. Bäş müň towukdan başladyk. Iki sorty bar. Çalt semreýär, ýöne keselbent. Hmm. Saglyk, ikinji sorty bolsa, saglyk tarapdan durnukly, ýöne semremesi haýal alýar. Ikisem otuz bäş gün çalt semreýäne iki ýarym kilä çenli gelýär, haýal semreýänem iki kilä çenli gelýär. Onnoň şeýdip, partnýorym bilen deňe-deňe alyp başladyk. Meselem, bäş müň birinji sort alýan bolsak, başga ketekde bäş müň jüýjäni ikinji sortdan alýardyk. Balans etmeli-dä ony. Bir tarapdan çalt semire ýöne kesel läp ölme riski bar. Ikinji tarapdan haýal semire ýöne onuňam aýratyn riski bar ýagny sen otade srokdan ýitirýäň kileden. Otuz bäş günden köp saklaňda towuk uje öz özüni iýip başlaýar. Öz özüni iýmek näme? semremesin bes edýär diňe iýmit iýmek bilen bolýar onda uje ol newygydna kesmeli bolýaň sen şeýdip ýetmiş bäş müňe çenli ýetirdik dostum bilen ondan gowujy bankrot bolupdyk towuklarymyz öldi näme üçin öleninden habarym ýok batdyňyz oý Hiç meselesiz. Hiç zat galmady elimizde. Yani maşyn satmaly maşyn galmady o. Daja noutbuga çelli. Be. Şeyle e, ölen soň yani e, iýmleriň puluny tölemeli, dermanlaryň puluny tölemeli, ketekleriň puluny tölemeli, ondan şony tölejek diýip, sebäbi hiç kim seredenok da, sen towuklaryň ölüpdir, wahaý diýip, ýürek awajak. Ýok. biznesde. Hawa, ondan aý köp zatlary satmaly bolduk. Daže şuny aýdaýyn, hatda telefona çenli satdyk. Be.
Nollandyňyz. Nol.
Smartfon ýok, elimizde kerpiç telefon. Hawa.
Bolýa. Şeýleräk sorag. Başyňyzdan geçirenleri aýtdyňyz. Indi umumy telekeçilik barada gysgaça gürrüň beräýiň. Telekeçilik näme siz üçin? Säher Aşyrow üçin telekeçilik näme zat? Risk. Risk. Köplenç köp adam risk diýip bilýär. Ýöne risk hem etmäni başarmaly. Kör körüne gitseň, Hawa. Ýani rozwaçki diýilýär. Hawa. Hiç hili maglumat çöplemäni, näme ýetişdirjek, näme alyp satjak, kime satjak? Hawa. Şony öwrenmäni ýola çykyp riska girseň, onda bu bolanok. Puluň gidýä. Hawa. Şoň üçin ýagny şuny aýdaýyn. Meniň üçin hemişe öwrenmek bolaýmasa. Hä, gymmat öwrenmek bolýar, gymmat mekdep.
Hawa. Sebäbi 75 müň towuk azat däl. Hawa, ýitirmek.
Ýitirmek azat däl. Men ýadyma düşýär, towuklarymyz öldi. Hawa.
Elimizde diş zat galmady. We dostum ikimiz bir-birimize seredip otyrys. Ýat ýurtda holodilnikdäki produktlar primerno 10 güne ýetýärdi. Da. Ondan sen ejeňe-de jaň edip, eje, e, telefonuma 100 manat oklaýda diýen bilen bolanok. Hawa, birimize seret, ne näme etmeli? Aç galmaň ýat ýurtda. Hawa. Şeýlem. Näme etdiňiz? Hı.
Şunu aýdaýyn. Allah Taala hökmen bir gapy açýan eken. Aç goýanok. Hawa. Owa, şo wagt e, meniň kursdaşym jaň etdi. Uniwersitetde bile okapdyk, ors Säher Indoneziýadamy diýip sorady. Jaň etmezden öň poçtama ýazdy. Menem hawa men Indoneziýada diýdim-de nomerymy berdim. Soň jaň etdi. Görüşeli. Näme üçin diýsem, eý bize terjimeçi gerek diýdi. Sen rus dilini, iňlis dilini, o indonez dilini bilýäň. Terjimeçi bolup işläp gördüň. Biz bärde firma açdyk. Bize gelip işläý diýdi. Aç oturan wagty. Awa.
Ondan bardyk, tanyşdyk, firma bilen ylalaşdyk. Awa, bulam eee magdançylyk bilen meşgullanýan korporasiýa. Awa, firmanyň ady Black Space. Hmm. Eee kömür gazyp alma işleri bardy. Awa, nikeli ruda gazyp alma işleri bardy. Birinji giden ýerim, ilkinji giden ýerim komandirowka gidemde kömür magdançylygyna gitdim. Ýagny bu şahta däl, üsti açyk. Ekskawator bilen üstüni açyp, soň plastlara çenli gazylýar obýçna. Karýera w otkrytom widi diýilýär.
Şeýleräk sorag. Telekeçilikde tejribäňiz boýunça iň kösenen zadyňyz näme? Telekeçilik eden döwrüňizde iň köp nämeden kösendiňiz? Şuny aýdaýyn, bilýänmikäm diýip ylgaýardym. Hawa. Asyl şu biznes barada kitap okamaly. Dogry, ylalaşýan. Hökman okamaly. Sebäbi men şuny aýdaýyn, men okamadym diýýän welin, ýadyma düşýär, student wagtym 2013-nji ýylda Robert Kiyosakiň ähli seminarlaryny diňläpdim. Ýöne ýene-de şol biznes kitap okamak höwesim kän ýokdy. Men ýaltarak oglan. Dogrymy aýdaýyn kiçilikden biraz ýalta, ýöne durmuş mekdep hökmünde. Ýani imma telekeçilik meň üçin öwrenmek. Edip öwrenmek asyl gymmatly zat ol. Hawa. Kän akylly zadam däl ol edip öwrenmek. Hawa, sebäbi näme barda? Kitap okan bar. Hawa, şu kitap okan okamak, okan okamak bolýar. Haçan bu şony etmelidi?
Edip öwrenmek wagtam alýar. Wagt alýar, hawa. Wagtam alýar, dogry. Onda ýaltalykdan köseniňizmi? Hawa.
Ýöne ýalta adamyň kellesem başgaça işleýär-dä. Näme diýilýär kreatiwnaýe myşleniýe diýjekmi? Şeý diýsem men ol hiç işlemeýän ýatan ýalta däl. Hawa, hawa. Okamaýanam ýalta däl. Ýagdaýa seredemde ýene-de ýaltaçylyk gören. Ýagny dostatoçno okamadym, dostatoçno diňlemedim. Men şoňa ýaltaçylyk diýýän. Hawa, a tak işlämine durman işleýärdik biz. Marketingi we analiz edýärdik. Hawa, onuň bazaryň analizini edýärdik. Näme öndürmeli, näme satmaly, näme satyn almaly, näme çykarmaly. Hemişe şonuň analitikasyny edýärdik biz. Ýöne ýene-de maslahatlaşyp biljek halypam ýoklugy sebäpli kynçylyk çekdim hawa. Be.
Diňe pul gazanmak üçin telekeçi bolmalymy? Hum.
Bereket gazanmak üçin diýsek bolar. Sebäbi näme? Bereket diňe pulda däl. Asyl bereket pulda däl, tersine, pul bereketde bolýar. Bereket Özi näme zadam? Ol nesibe, seret. Köp adam okaýa, ylgaýa, işleýä we hemme kişi deň edýär. Hemme kişi jan edýär, ýöne hemme kişi deň gazanyp bilenok. Hawa. Näme üçin? Näme üçin?
Bereket meselesi bar. Nesibe.
Herekede bereket dämi näme? Herekede bereket.
Ýöne şuny aýdaýyn, biz köplenç näme üçin höwesimiz gaçýar? Sebäbi şu wagt isleýäs. Men men şu wagt öwrendim, şu wagt isledim, şu wagt baýajak. Onýa zat ýok. Şu wagt netijesini görmek isleýäs. Ýok, onuň wagty bar ahyryn. Sen häzir bolýar düşündim, guraklyk Wagty gelýär meselem şeýle dämi? Ekinlere, ösümliklere suw gerek. A sen içiňden gelişi ýaly ýagyş ýa ge ýaganoga. Daşky gurşaw, daşky täsirlere diýýäňizmi? Ýok. Hemme zat elimizde däl diýjek bolýaňyz. Ýagmyra köplenç bereket diýýärler. Olam sen islän wagtyň ýaganokdary. Ol işlän wagty ýagýar. Hawa.
Beh. Wajyplylygy boýunça ilki işgär gelýärmi ýa-da müşderi? Hum.
Şuny aýdaýyn, müşderi bilen aragatnaşygy gurýan işgär.
Telekeçiň özem uranokmy näme? Telekeçi hemme zady başarmaýar, ýagny hemme zada ýetişmeýärem ylgap, ýagny wagty ýetenok onuň üçin. Şuny aýdaýyn, meselem, lýuboý bir awiakompaniýa diýeli. Hawa. Bir awiakompaniýa üçin Meselem, klientler bilen aragatnaşygy gurýan kim awiakompaniýada?
Bilet satýanlar. Ilkinjilik bilen bilet satýanlar. Hawa. Hawa, aerokassadakylary. Kassadakylary. Hawa. Etika we estetika. Müşderi bilen ylalaşma, müşderi bilen gürleşme. Hawa. Şol awiakompaniýanyň. Ilkinji ýüzi. Adam bildini aldy. O, ondan samolodyň içinde wagty kim bilen aratnaşyk gurýar? Şu taýdaky stewardessalar. Stewardessalar.
Samolodyň içinde awiakompaniýanyň ilkinji ýüzi stewardessalar. Şolar asyl meseläni çözýär. Näçe kaprizn klientler bar. Dogry.
Hawa.
Ýani köpüsi pikir edýär, näme soragyňda iň wajyp bolan. Hawa. Klient mi kady? Klient wajyp. Hawa. Ýöne şol klient bilen gürleşýän seniň işgäriň wajyp. Şony ýetişdirmeli. Dogry.
Meselem, bir kafe ýa-da restoran açdyň. Hawa. Gelýän müşderiler bilen gürleşýän kim?
Ofisiantlar, hyzmat edýänler. Hawa, hyzmat berýänler.
Meselem, kassir. Hawa. Şeýle, başda gelýän ofisiant. Hawa. Menýu berýär, gürleşýär. Onuň nähili gürleşmesi, onuň nahar getireni ýa sen kofejik zakaz etdiň diýeli, çaýkaman getirmesi. Hmm. Güler ýüz. Hawa. Mylakatly söz. Mähir. Mähir, hawa. Ylalaşma, meselem, müşderine menýuň içindäki bir zady satyp bilmäni başarmak. We, meselem, kofe zakaz etdiň, baristo. Baristo kim bolýar? Kofe ýasaýan. Hawa. Hawa. Barista bilen gürleşmek isleýän müşderiler bar. Olam güler ýüzli bolmaly. Gelýär maňa amerikano çygatyp ber, maňa kapuçino edip ber, nähili espresso edip bilýäň diýip soranda, birinjilik bilen şol maglumaty berip bilmeli, öz edýän işini bilmeli, ikinjilik bilen hem güler ýüz. Iň ýakyn rastoýaniýe, iki adamyň arasyndaky iň ýakyn rastoýaniýe ýylgyrmak. Hawa.
Onda telekeçi ýekeje adam şu zatlaryň ählisini sazlamaly bolýar-da. Öz iş ýerlerine maýa goýmaly bolýar. Maýa goýmazdan öň edil meselem ssenarist. Hawa. Ssenariýany ýazýar, şeýle dälmi başda? Ýazýar. Başda bir kitap ýazylýar, şo kitapdanam ssenariýa ýazylýar, ondan soň kino düşürilýär. Şeýle dälmi? Şeýle.
Biznes hem şon ýaly. Ýani ilki plan düzülýär. Ha? Ilki plan düzülýär. Plan düzmeli.
Awa, biznes plan düzmeli. Ony sen ýeke özüň düzmeseň hem, ýani Partnýoryň bolup biler ýa-da ynamdar işgäriň bolup biler, finansist diýdiňmi, onnoň marketolog diýdiňmi. Marketolog näme edýär? Bazar analizini edýär. Sen ssenariýany gurmaly. Ol bar, telekeçiň kak budda düýş görýän ýaly ýa-da galýusinasiýa diýilýär. Hawa. Käbir adamlar düşünmeýär onuň pikirine. Ýöne ol näme etmeli? Şo pikirini sazlaşyp, Düşnükli dile getirip ssenariý ýazanda we biznes plan ýazanda düşnükli bolmaly. E men lampoçka öndürjek diýen bilen bolanok-a. Dogry.
Haýsy lampoçkany öwren, öwrenjek? Haýsy lampoçkany nirden aljak? Çig malyny nirden aljak? Näçe manatdan satylýar? Öwrenmeli. Hawa düýşüňde lampçka gördüm däl.
Hawa. Da. Şeýleräk sorag. Hawa.
Söwdagär bilen telekeçiň näme tapawudy bar? Asyl şuny aýdaýyn söwdagär hem telekeçi. Söwdagär hem telekeçi ýöne Hiç tapawudy ýokmy? Telekeçiň içinde şeýle adamlar bar. Söwdagär, alyp satýanlar bar. Hawa. Senagatçy, önümçiler bar. Hawa.
Ondan
alyp satýan nägili? Import bilen meşgullanýan telekeçiler bar, eksport bilen meşgullanýan telekeçiler bar. Içerki bazarda alyp satýan telekeçiler bar. Şonuň önümçiligini edýän telekeçiler bar. Hä, şuny aýdaýyn, ekerançylyk bilen oba hojalykda meşgullanýan telekeçiler bar. Şu bazarda alyp satýan telekeçiler bar. Magazyn açsaňam sen telekeçi bolýaň. Şeýldämi? Magazyn açmak üçin näme gerek? Ýa firma açmaly, hususy kärhana ýa hojalyk jemgyýet, ýa-da sen telekeçilik patent açmaly. Hawa. Şoň esasynda açylýar. Buluň hemmesi telekeçilik bolýar, ýöne içinde strukturalara bölünýär ol.
Şol görnüşleriň arasynda iň peýdalysy haýsysy? Iň peýdalysy seniň iň gowy görýän we iň gowy edip bilýän işiň.
Bolýar bir adam alyp satmany gowy bilýär. Ýöne alýar satýar diňe özüne kär görýär. Mesele däl.
Töwere ony peýdasy ýok aň. Ýok, näme üçin peýdasy ýok. Şony aýdaýyn. Alyp satmak näme diýmek? Diňe ýeke özüň jygyrlyga baryp telefon alyp soň magazyna getirip satmak däl. Ýa olam onam edýänler bar. Olam telekeçi. Ýani diňe o däl. Diýjek bolýanym şul. Meselem alyp satmak aptawik bar, aptowy. Aptow alyp satýanlar bar. Olar näme edýär? Optundan satyn alýar we bir magazin ýa-da birnäçe magazin açýar. Şeýldämi? Şol gowy bahadan getirip satýany üçin söwdasy gowy ýöreýärmi? Ýöreýär.
Söwdasy gowy ýöreni üçin magazynyň içindäki işgärlerine aýlyk töläp bilýärmi? Töleýär, dogry. Garagoly bar, kassiri bar, onnoň alyp getirýäni bar, şeýle däl, paýlaýany bar, polka ýerleşdirýäni bar. Olaryň hemmesi aýlyk alýar we öýüne, maşgalasyna çörek alýar. Çörek getirýär. Peýdasy bar-a diýmek. Peýdasy bar.
Ha. Bar eken. Ýo, meselem, şuny aýdaýyn, men kompýuter aldym gowy bahadan we gowy bahadan hem satdym. Maňa näme peýdasy bar? Size diňe jübüňize köpräk pul düşýär. Men öýe pul getirýän-ä.
Hawa. Maşgalam çörek iýýär. Hawa. Şeldem. Gowy dämi? Kime? Diňe maňa peýdasy ýok. Maşgalama-da peýdasy bar.
Dogry.
Meselem, işlemeseň, näme diýýär köpüsi? Iş soraýar. Hawa. Eee, has ýalta bolsa, işlemese näme diýýär? Karz pul soraýar. Indi men işläp pul gazansam, hiç kimden karz soramasam, olam bir peýda. Dogry däl.
Men hiç kime bergidar däl.
Başga nukdaýna bardan seredýäňiz. Ýa gowy, hawa. O barada pikirlenmänden. Telekeçilikde hökmany bolmaly bäş sany başarnyk näme? Başarnykmy?
Bä, başarnygy obyçna sen özüň kesgitlemek gaty kyn, newozmojno, başgalar seň ýeriňe kesgitlemegi mümkin. Bäş sany başarnyk. Hawa, indi telekeçi boljak adam şu zatlary oňarmaly. Ýogsam şony oňarmasa telekeçi bolup bilenok, kyn iş ýa-da bolanok-da şoň elinden telekeçilik gelenok şony etmese. Telekeçi, Şuny aýdaýyn. Adamlar bilen gürleşmäni başarmaly.
Da, kommunikasiýa oňarmaly. Hawa, kommunikasiýa.
Näme üçin? Näme üçin? Sebäbi telekeçiniň elinde birnäçe sany işgär bar. Hawa. Men oňa aýlyk berdim diýip, ýagny islän şekilinde gürleşmeli diýen zat ýok. Olaryň biriniň çagasy, olaryň biriniň eje-kakasy, olaryň biriniň agasy ýa-da jigisi. Ýa-da uýasy. Dogry.
Hawa.
Ondan indi şeýle bir zat bar durmuşda. Şu güne sen oňa aýlyk berýäň.
Ertir kim berýär? Ertir sen ondan aýlyk almagyň mümkin. Durmuşda bu. Dogry.
Ow, şonuň üçin näme diýeýin? Ertiriňem pikir etmeli. Hawa. Şoň üçin kommunikasiýa gaty wajny we adamlar bilen ylalaşyp bilen wagtyň seniň kadryň, seniň işgärleriň bilen gowy ylalaşmagyny başarmaly. O diýmek däl, Biririni sylamaly hökmä. Ýani köpüsi pikir edýär men häzir muňa grubiydi etmesem meň depäme çykar diýär.
Işgäriň elinden basmasam soň işlemez diýär. Hawa ondan käýemek motiwasiýamka diýip pikir edýär köpüsi.
Ýalňyş pikir. Koneçna. Ýalňyşdygyny näme üçin bilenoklar? Hmm. Men pikirimçe adam unudýan bolup biler. Men pikirimçe biznes literatury okamandygy üçin. Ana, birinjilik bilen näme diýdik? E, kommunikasiýa, ikinjilik bilen öwrenmek. Öwrenmek.
Ýani haçan hemişe bir zat öwrenmeli. Oba. Ylym diýelmi? Ýöne şuny aýdaýyn, ýagny, hm. Haýsy ylym? Şuny aýdaýyn, meselem, haçan bir kalkulator ulanmany bilmeli. Ýa telekeçi boljak bolsaň, haçan kalkulator ulanmany bilmeli. Sen näçe prosent bu goýanyňda meselem näçe manat bolýar ol? Näçe alýaň, näçe satýaň? Näçe aýlyk berýäň? Oba, näçe öýe getirýäň? Näçe girdeji, näçe çykdajy? Girdeji, çykdajyňy bilmeli. Sebäbi sen şony bilmeseň, onda arlanmak gatan hasap. Dogry.
Bir diýdik kommunikasiýany gowy başarmaly, iki, ýagny hatda bir kalkulýator ulanmany başarmaly. Öwrenmeli. Öwrenmeli. Hawa. Üçünjilik bilen indi motiwasiýa diýip bir zat bar, höwes, höwes, yhlas. Indi köplenç Şu gün başladym, şu gün meniň höwesim köp. Hawa. Ertir höwesim az bolmaly däl. We şol motiwasiýa yzygiderli bolmaly.
Nädip sazlamaly ony?
Şuny aýdaýyn. Käbir adamlar ýagyş ýaganbaty nastreniýasy kemelýär. Käbir adamlaryň nastreniýasy gowulaşýar ýagyş ýaganda. Biz näme üçin içki dünýämiz howa bagly bolmaly? Näme üçin içki dünýämiz daşky gurşawa bagly bolmaly? Biziň motiwasiýamyz öz içimizde oturmaly dälmi? Ýadamaly däl sözi men şondan görýän. Ýagny ýadamaly däl fiziçeski däl. Ýagny irdenden agşama çenli. Hä, gerek, gerek bolsa ylgamaly. Ýöne höwes etmäni ýadamaly däl. Höwesiňi kemeltmeli däl. Ol stabilni, balansirowany gitmeli. Sebäbi indi pikir edeli sen bir açdyň diýeli, iş ýerleri ha onuň aý boldy men ýadadym höwesim gaçdy diýip zawod ýapyp bilmersiň aý onça giden işgäriň aýlyklary näme etmeli olar gidip täzeden iş gözlemeli şeýle dämi sen onuň e, biznes planyň bardy şol biznes plany banka görkezýäň şeýle dämi Otçotda görkezýän hökümede sen ony ýaly aňsatlyk bilen iş orunlary ýapmak on nädogry hasap edýän. Şoň üçin hem höwesiň yzygiderli bolmaly. Aý bu gün bolmady diýip ýadamaly däl. Işlemeli köpräk. Işlemeli.
Ýöne kör göz bilen hem gitmeli däl. Ylymly gitmeli, maslahatlaşyp gitmeli, soraşdyrmaly, biraz analiz etmeli. Analiz etmeli, dogry.
Ýöne şeýle bir zat bar, şeýle bir käbir işler bar. Äý, bolanok-da şo. Bolanok. Iş ýöremese näme etjek? Nesibe diýen bir zat bar. Men meselem wertolýot alyp satjak diýemok oňa. Hawa.
Şeýle däl, bu kelläňi alýan zat bolmalyda.
Bä. E kim alsyn ony? Hawa. Näme diýdik? Üçünji motiwasiýa. Dördünji. Dördünji dogry adamlar.
Iň kyny. Asyl iň gereklisi. Dördünji diýip goýduk, ol diýmek däl, ol birinjiden has ýok. Eýle-de, iň gerekli. Näme, Worren Baffett diýer-ä, ýagny sen diýýär, bäş sany dostuň bolsa diýýär, dördüsi nähili bolsa, senem şeýle borsuň diýýär. Näme iş edeniň newažna. Şol işi kim bilen edýäň? Kimler bilen gatnaşýaň? Kimler bilen gatnaşýaň?
Dostlaryň kim? Nähili adamlar? Kimler bilen işleşýäň?
Düşnükli. Bäşinji. Bäşinjim finans.
Finans. Hawa. Nireden tapmaly?
Finans. Asyl finans her hili usullar bar. Meselem, ýagny startap diýen bir söz bar. Hawa. Startap bolanda bir e, biznesi noldan başlamak. Hawa.
Hawa, her bir biznes planyň her hili büdjeti bar. On müň manatlygy bar, ýüz müň manatlygy bar, bir million manatlygy bar. Indi şeýle bir zat bar, kredit doweriýa. Hmm. Kredit doweriýa nämeden gelýär? Kredit doweriýa seniň ylmyňdan gelýär. Kredit doweriýa seniň tejribäňden gelýär. Kredit doweriýa seniň dost-ýarlaňdan gelýär. Indi şuny aýdaýyn, bäş diýdik-ä, asyl bäşden üçüsi bolsa, ýagny asyl şuny aýdaýyn, bäşden dördüsi sende bar bolsa, meselem, adamlar bilen aragatnaşygyň gowy, kommunikasiýaň, ylmyň bar, öwrenýäň, Motiwasiýaňam bar, daş-töwereňem gowy adamlar. Hä. Geler bir inwestor. Seni gowy görer. Seniň işiňi gowy görer. Hä. Kalkulýasiýaňy, ýani biznes planyňdaky matematikany dogry hasaplar, gowy görer we şoňa pul ýatyrar. Ol bir startapyň usuly. Şeýdämi?
Dogry.
Ýa-da bankdan kredit alyp bolýar. Şeýdämi? Hawa.
A käbir adamlar maşynyny satyp pul ýatyrýar. Olam bir usul. Pul kän diýme. Hawa, sebäbi men häzir başga ýere gitmek üçin awtobusda-da gidip bilýän, taksä münübem gidip bilýän. Şeýldäm, eger gerek bolsa, maşyn satmaly bolsa, näme etjek?
Dogry. Durmuş-da bu.
Maşgala biznes modeli dogrumy?
Maşgala biznes. Semeýny biznes diýýär-ä. Semeýnaya kompaniýa. Hawa.
Maşgala firmasy. Doly bir zat aýdyp biljekge. O käbir adamlaryň hakyna girmek islämok. Ýöne men özüm Maşgala firmada işlemek islemezdim.
Sebäbi? Nähili gowy bilseň biläý, nähili gowy işleseň işläý, seniň ýetip bilýän limitiň bolýar şol firmada.
Nähili limit ol?
Baryp biljek derejäň uje belli bolýar käbir ýerlerde. O derejeden ýokaryk böküp bolanok.
Imine şo maşgala biznesindemi? Maşgala firmasynda.
Be.
Indi firmaň eýesi kakasy. Hawa. Direktoryň kakasy. Hawa.
Direktoryň orunbasary ogly.
Oho.
Kassaň başynda aýaly. Şeýle. Ýöne şuny aýdaýyn, şeýle gowy maşgala firmalary bar. Üstünlikli alyp barýar we hiç bir işgäriň göwnüne degmän alyp barýan maşgala firmalary bar. Muňa biz gowy seretmeli. Asyl adama bagly, maşgala bagly, firma bagly we şunaý deýin işgäre-de bagly. Meselem, käbir firmada işläp oňaryp bilmän çykan işgär şo firma barada gowy zat gürlemänem biler. O tarapam bar-a. Ol aslynda maşgala firmaň eýesi bolmak aýyp zat däl. Ol bir üstünlik. Şon ýaly stilde gidýän biznesmenler bar. Ýa-da maşgala firma gurmaýan biznesmenler bar. Ikisem gowy. Näme üçin? Ikisem adamlara iş orunlary döredýär. Ikisem adamlara aýlyk töleýär, salgyt töleýär. Ýagny ikisem peýdaly.
Türkmenistanda iň potensial gowy telekeçilik ugurlary näme siziň pikiriňizçe? Häzir nämä maýa goýmaly?
Meniň pikirimçe, men asyl oba hojalykda ökde hünärmen däl. Ýöne oba hojalykda potensial görýän. Sebäbi biz agrarnyý ýurt. Hä, bizde bar, neft bar, Hudaýa şükür, gaz bar, her baý, neme, ýurdumyzda baýçylyk bar, ýerasty baýlyklar bar. Ýöne oba hojalyga üns bermeli. We şuny aýdaýyn, näçe köp ekin ekseň, şonça ýer zaýalanmaýan eken. Boş ýere gün düşende zaýalanýar.
Ýeri işledip durmaly. Ýeri işledip durmaly diýip pikir edýän. Özüm men daýhan däl. Ýöne soňky bir ýyl hepdede bir gezek bir zat öwrenjek bolýan oba hojalyk boýunça. Meselem ýüpekçilik. Gaty gowy iş.
Häzirki wagt näme telekeçilik edýäňiz?
Häzir men koko kokopit importyny edýän. Kokopit näme? Kokopit dolanda
Kokosow opilka bolýar. Ýagny pomidor ýyladyşhanalarda topragyň ýerine ulanylýan kokopit bolýar.
Şonuň söwdasyny edýän. Topragyň ýerine. Topragyň ýerine.
Meselem, tomusda, ýazda, baharda biz ekini topraga ekýäs. Şeýle. Hawa.
Biz gyşda-da iýmeli. Hawa. Ondan gyşda ekmeli-ä bir ýere. Gyşda kokopide ekeniň-ow. Ýani ýyladyşhananyň içinde temperatura sazlanýar we ýani kokopide ekilýär. Toprakdan alýan minerallaryny alyp bilýärmi onuň kokopitden?
Şuny aýdaýyn, bir kokopit Bir kokopit özünde on sekiz litr suw saklaýar we beren suwuň siňkgidenok. Kokopide keniň üçin beriljek dökünler gramlap hasaplanylýar. Beren döküniňem siňenok. Onda näme üçin diňe kokopediýa ekämzok?
Arzan zat däl şonuň üçin. Bahasy gymmat. Kokopit, ýani gymmat diýmäýin ýöne arzanam däl. A tak sen biznes planda hasaplaňda hasap çykýar ol. Hudaýa şükür pomidor eksport şu wagt gowy gidip dur. Türkmenistandan biziň ýyladyşhanada ýetişen pomidorlarymyz biziň birnäçe ýurtlarymyza eksport edilýär we yzygiderli.
Siz işgär ýetişdirýäňizmi?
Işgär ýetişdirip bilme arzuwym bar we şonuň üstünde işläp ýörün. Birnäçe işgäri ýetişdirýänem, ýetişdirip ýörün. Bul imенно marketing ugruna.
Gözlän tapar diýip owadan söz bar we dogry söz bar. Hawa. Siz nähili garaýaňyz? Şo barada aýdyp biljek zadyňyz barmy? Alla bermek islemesedi, Islemegi bermezdi. Arzuw etmeli. Ýagny arzuw etmek gaty gowy zat we şu arzuwyňy maksatlara bölüp bilseň. Maksatlara, ädimlere. Ädimlere bölmeli.
Hawa. Hä. Eden arzuwyň şu gün bolman biler. Şu ýyl bolman biler. Belki bäş ýyl soň bolar. Diýdiga ýagny motiwasiýa yzygiderli bolmaly höwes.
we dogry adamlar bilen gatnaşmaly. Diýara sen maňa dostuňy görkez, men seniň geljegiňi aýdaýyn.
Bu biznes diýip, käbir telekeçiler halkyň götermejek işlerini hem edýärler, meselem, bir manatdan alýan zadyny bäş manada satýarlar. Oňa nähili garaýaňyz? Bu biznes diýýär, ine.
Biznes, meň işim, meň elimdäki zat.
Dogrymy aýtsam, men beýle adam tanamok. Şonuň üçin men görmedim. Bar bolsa-da, bu erbet zatmy, gowy zatmy, dogry zatmy, ýalňyş zatmy, men ony kesgitläp bilmerin. Sebäbi men. O derejedäki adam däl we o wezipedäki adam däl. Meniň işim ýa-da bir söwda meselem. Şeýle däl. Sen ondan alyp palança manatdan aldyňda palança manatdan satdyň diýip bilmerin. Sebäbi her bir işde başda meselem bir zat önümçilikde başda rashodlar bar, sebestoýmost çykýar. Şeýle dälmi? Hawa. Şu haryt näçe manada çykýan bolsa, onuň telekeçiniň üstüne goýan paýy bar. Hawa, biz gapdaldan seredenimizde bäş manada aldy, ýigrimi bäş manada satdy ýaly görünýän bolup biler. Ýöne hemişe beýle däl. Sebäbi ol işi edip görmedik bolsaň bileňok-da. Agsa adam däl. Ýani şuny aýdaýyn, ýani biznesde hökman haryt satmak däl pul gazanmak. Informasiýa gaty gymmatly zat, tejribe. Ylmyňy satýaň sen. A sen oňarýan bolsaň gel-de et şul işi. Başarýan bolsaň et-de göräý. Sen arzan sataý onda.
Daway. Oňarýan bolsaň özüň arzan sataý. Hawa, oňaran ogly bolsun. Ýani bu diýmek däl, e, maşenstwo bilen zanimatsiýa etmeli däl, ol Hudaý saklasyn. Ýöne diýjek bolýanym, käbir ýagdaýda sen diňe haryt sataňok. Sen şoň ylmynam satýaň üstüne sen sebäp şony öwrenmek üçin näçe wagt sarp edýäň energiýa sarp edýäň şeýle dämi? Ha. O pul berip öwrenilýän zatlar bar. Risk edýäň. Onuň esaslaram bar.
Pulla nädip pul ýasamaly?
Ol banklaryň işi.
Banklaryň işi dogry ýöne. Indi telekeçiň eline orta orta tejribedäki we orta derejedäki telekeçileriň eline pul bar. Ýokary derejeli telekeçileri agzajagam däl. Düşündim. Indi öwrenmeli diýdiňiz-ä. Passiwny dohod diýip bir zat bar. Hawa. Passiwny dohod bolanda aktiwny dohod bilen passiwny dohodyň tapawudyny düşündireýin. Hawa. Aktiwny dohod men şul işiň üstünde duramda Pul gelýä girdeji. Hawa. Eger üstünde durup işlemesem, girdeji gelenok. Ol aktiwny dahod. Men bolmasam girdeji ýok. Ol aktiwny dahod. A passiwny dahod men bir ýere pul ýatyrýan. Hawa. Men bolsam bolmasam şondan girdeji gelýä.
Nädip? Pasiwny-da hut.
Kyn soraglar berýäňiz. Asyl jogap bermesi kyn däl. Dogry jogap bermek. Mesele. Siziň pikiriňizçe. Her hili usullar bar. Ol şuny aýdaýyn. Meselem, seniň magazynyň bar. Awa. We sen şol işi gowy başarýaň, gowy öwrendiň. Awa. A mende-de pul bar. Awa. Men özüm işläsim gelenok, men diýen Smile sen şu işi gowy başarýaň. Dawaý men saňa şu puly bereýin. Hawa. Ikinji magazyn açaly. Ikinji magazynyň girdeýjisini 50-50 paýlaşaly. Ha?
Maýa goýup paý almak. Hawa, maýa goýum.
Sen işledýäň, men passiwny inwestor bolýan. Düşünikli. Maňa passiwny dohod gelýä, saňa aktiwny dohod gelýä. Işleýänden gazanýan siz.
Iki bile. Hawa, bile, bile. Sebäbi deň risk edilýä. Inwestor puluny risk edýä. Hawa. Hawa. Üstünde durup işleýänem öz abraýyny risk edýä. Ikisem gymmatly zat ol. Hawa. Şeýle usul bar, ýaňky ýönekeý usul bar. Abraý telekeçilik dünýäsinde köp zady çözýärmi? Elbetde.
Elbetde. Daže şuny aýdaýyn. Abraý diýmek, ýani diýip bileris brend. Hawa. Liçny brend. Şahsy brend. Şahsy brend. Hawa.

Yzyna gaýtarmak gaty kyn. Beh. Asyl abraý, diýdimä ýaňy, kredit doweriýa näme zatlardan ybarat? Abraý, ynam, ynam. Ynam, abraý. Abraý bolýar, adamlar ýany saňa ynanmaly. Meselem, şu gün men ýazýan ruçka öndürýän. Ertirem ýazmasa şu ruçka, E kim alsyn menden indi ruçkany? Şeýldem. Hawa. Yani o abraý şol. Brend. Brend. Şol brend boýunça ruçka çykarýan, başda ýazýan bolsa, soňam ýazmasa boldy men. Yani sektor mütke daýmaly. Ýöne ýene-de tanarlar-a, Häý, şol öňki, şol ýazmaýan ruçkaçymy diýip diýerler-dä, näme?
Nädip brendleşmeli?
A, nädip brendleşmeli? Bolýar, haraşo, seret. Meselem, seniň harydyň bar. Haryt, meselem, diňe bir öndürýän harydyň däl, ol seniň berýän hyzmatyňam seniň harydyň bolýar. Yzygiderli. Hawa. Hawa. Asyl brendleşmek biznesiň iň gymmatly zatlaryň biri. Iň köp çykdaýjy çykýan, hawa, çykdaýjyly işleň biri. Hmm, yzygiderli hilli bir zat bermek. Hawa. Yani şu gün gowy bolsa, ertirem gowy bolmaly, bir günem gowy bolmaly, indiki ýylam gowy zat çykarmaly.
Täzeläp durmalymy ýa şo bir gowy zatda dursa bolýamy ýeterlik. Hä asartiment täzelemeli meselem men gowy çaý demleýän bolsam Hawa. E gök çaý içýänler bar gara çaý içýänler bar. Hawa. Hä indi a men kofe içýänä. Şeýldämi? Hawa. Kofeňem her hil dürlüsi bar. Espresso, amerikano, kapuçino, latte, mahiato, mokka. Raf şeýle gidýär. Yzygiderli hawa, her kimiň öz isleýän zady bar.
Brende köp telekeçilere pul ýatyrma birhili aý nämä gerek diýýär. Hum. Reklama, indi imidž firmaň ýüzi bolmak ýa bir Gaçýarlar şo şo çykdajydan brend üçin edilýän çykdajydan gaçýarlar.
Şun şuny aýdaýyn meselem oňa bazarlama diýilýär. Marketing. Marketing hawa. Hawa. Yani marketing içinde brend girýär, reklama girýär, ondan PR diýip bir söz bar. Hawa. Adam aragatnaşyklary. Men oňa sosializasiýa diýýän. Ýadyma düşýär, kömür gaz bolýarkam sosializasiýa çykdajynyň elli göterim çykýardy. Be. Asyl çykdajyň daşyndan şonça-da sosializasiýa çykýar. Be. Sebäbi sen hemme kişi bilen aragatnaşygy sazlamaly. Sen nähili belli brend bolaý, daže şuny aýdaýyn, Coca-Cola. Hawa. Hiç haçan reklamasyny kemeltmedi. Dünýä belli marka. Hawa. Reklama etmese-de bolýar. Ýöne sen marketing etsemmi, etmesemmi diýen zat däl. Ol hökmän edäýmeli bir şert. Etmese ýatdan çykýan Coca-Cola. Belli wagtdan soň ýatdan çykar. Podsoznaniýadan çykar. Aň asty aň diýip bir zat bar. Ýagny asyl mesele reklama şoň üçin edilýär. Ýigrimi bäşinji kadr diýilýär oňa. Ýagny sen ony edäýmeli, sebäbi hemişe gözüň göz öňünde bolmaly, görüp durmaly ony. Daže şuny aýdaýyn, meselem, Ferrari reklamasyny näle edýär? Nýu-Ýorkda, Wall-Stritde brokerlaryň köp geçýän köçesinde ýanyp duran gyzyl reňkli Ferrarini goýýar park edip. Şeýldämi? Olam bir reklama. Hökman telewizorda görkezmek däl.
Demek Ferrari auditoriýasyny gowy bilipdir, nirä barmalyny. Hawa.
Auditoriýanam bilmelimi onda? Kanyşna.
Dilden dile reklama bar. O dilden dile reklama ol uje ýaňky kredit doweriden gelýär. Reputasiýa.
Reputasiýa.
Hawa. Ýagny her dürli kanal bar. Meselem, triwizion, banner, köçede duran telewizorlar. Şeýle-dämi? Harydyňa bagly. B2B reklamasy bar, ýagny B2B haryt bar, B2C haryt bar. Meselem, men kokopidimi näme üçin reklama edeýin? Olar näme B to B, B to C düşündiräýiň. B to B bolany business to business. Meselem, men kokopidimi ýyladyşhana satýan. Hä. Ýani halka reklama etmek gerek däl diýip pikir edýän. Biznesler arasynda diňe. Meniň auditoriýam ýyladyşhanalar. Düşnükli.
Şolara reklama edýän. Biznesi bolan adamlar. Ýyladyşhanasy bolan adamlar hawa. B2C bolanda business to customer. Ýagny men satyn alyjy, müşderi. Müşderi.
Hawa. Potrebitel. Klient. Hawa. Ol uje meselem ruçka men ony B2C reklama bolýar.
Dogry. Ýagny men meselem ruçkany diňe ýyly dyşganlara reklama edeniň peýdasy ýok. Hemme kişä. Mawy. Sebäbi men halk üçin çykarýan. Heldem. Hemme kişi telekeçi bolmaly me? Hmm.
Meselem şuny diýeýin, hemme kişi mugallym bolmalymy? Ýa-da hemme kişi buhgalter bolmalymy? Ýa hemme kişi garawul bolmalymy? Hemme kişi ölümçi bolmalymy? Eger şeýle seretsek, meniň pikirimçe hawa. Näme üçin? Belli bir derejede. Mugallym bolmaly, mugallym mugallym nähili bolmaly? Mugallymçylyk kärine işlemese-de, meselem, öz çagalaryny ýetişdirmek üçin belli bir derejede mugallym bolmaly. Psihologiýa bilmeli. Dogry. Garawul bolmalymy? Ýene öz çagalaryny, öz maşgalasyny, öz biznesini goramak üçin Garawul bolmaly.
Onda men siziň soragyňyza başgaça jogap beräýin. Hawa. Hemme kişi telekeçi bolmaly diýenden asyl şuny aýdaýyn. Finansowa gramotnost diýen bir. Hawa. Finansowa gramotnost. Maliýe sowatlylygy.
Maliýe sowatlylygy.
Ýagny diňe meniň gelýän girdeýjim däl. Hawa. Çykdaýjymy hasaplamany başarmaly. Meselem meniň çykdaýjym girdeýjimden köp bolsa, hawa, onda ýetenok. Hawa. Haçanda meniň girdejim çykdajyma seredende üç esse köp bolanda, onda men azat. Awa. Azat bolýan. Maliýe tarapdan azat bolýan. Asyl şuny aýdaýyn, haýsy işde işläý? Awa. Çykdajyňy hasaplap bilmeseň, bolanok. Ýöne meselem, mugallym aýlyk bar. Awa. Şonuň Palança göterimini ýa-da alyp goýmaly, soň ýygnap, ýene bir zada ýatyrmaly diýip pikir edýän. Aňsat iş däl, aňsat däl, hiç aňsat däl. Maşgala bar, çagalar bar, çykdaýjylar bar, ýöne iň bolmady diýende, ýüzde on göterim. Ýüzde on götermeý. Aýyryp ýygnap goýmaly.
Hawa. Aýlygyň, stipendiýaň, sen telekeçi bolup girdejiniň ýüzde näçe göterimini alyp goýup bilýän bolsaň gapdala, gapdala diýmek diňe ýygnamak däl, ýygnanja puluňy nirä ýatyraňda bolýar. Puldan pul ýasamak diýip sorag berdiň. Hawa. Şol bolýar. Şol bolýar.
Ähli adam onda maliýe sowatlylygy bilmeli-dä. Maliýe barada çala bolsa-da bir esasy esasy zatlary biläýmeli-dä. Şeýle pikir edýän.
Matematikany bilmeli. Matematikany bilmeli.
Başlangyç matematikany.
Telekeçi çagasyny nädip ýetişdirmeli?
Awa. Aňsat sorag däl. Ýöne köp çagalara sorap görseň, meselem, hmm, Ine telekeçi adam başagaý bolýar-da, öz biznesi bilen, maşgalasyna kän eli degenok, eli ýetenok. Hemme telekeçi däl, ýöne bar. Köplenç. Köplenç.
Bar, ýöne diňe telekeçi däl, ýagny başga işde işleýän adamlaram gaty başagaý bolýar.
Ýöne ine telekeçi adamlar köplenç baý bolýar. We baýyň çagasy nähili ýetişmeli?
Çaga sorap görseň. Islendik bir çaga soranda, köplenç ene-atasyndan gerek zat, ene-ataň oňa berip biljek wagty, ünsi, terbiýesi. Asyl iň gymmatlysy şol. Sen häzir Oksford uniwersitetine ýa-da Garward uniwersitetine näçe pul töläý, seniň berip biljek terbiýäňi,

Hawa, ene-ataň mähri wajyp. Sen ol, seň mähriň pula görä ölçenmeýär ol. Hä, hawa, okamaly, öwrenmeli, işlemeli, gazanmaly. Näme üçin? Sen maşgalaňy üpjün edip bilmek üçin. Şeýle dälmi? Şeýle dogry.
Ylalaşýan. Hawa, ýöne diňe o däl-de. Edep-terbiýe-de bermeli-de. Maşgalaň üçin etmeli, edep-terbiýe-de bermeli. Sen özüň kiçi wagtyňy ýadyňa düşüräý. Wagt aýyrmaly. Wagt aýyrmaly, hawa. Sen kiçi wagtyň näme zatlar isleýärdiň? Oýnamak. Oýnamak. Kim bilen oýnamak? Maşgala.
Ene, hawa, hawa.
Aýnaň. Hawa. Kiçi wagtyň oýnamak, mekdepde wagtyň bile öýüş etmek. Hawa. Hawa, mekdebe oturjak wagtyň bile uniwersitetde taýýarlanmak. O diýmek däl, olara hökmän ene-ata ma, ol matematikany, iňlis dilini hökmän bilmeli däl. Diýjek bolýarym, sen şoňa berip biljek mährini. Ýanyndadygyny duýdurmaly. Hawa. Hawa, podderşka bolýar.
Özüňi ösdürmek, kämilleşmek islegi.
Özüňi kämilleşdirmek islän işiňde-de gerek. Bu diňe telekeçilik däl, asyl durmuş Kak budda biz suw akymyna garşy ýüzýän ýaly. Sen dursaň, suw akymy seni alyp gidýär. Dogry.
Özüňi şoň üçin kämilleşdirseň gowumyka diýip pikir edýän. Hemişe bir zat öwrenseň, meselem taryh. Hawa. Taryh okasaň ýa-da taryhy diňleseň, hawa, täze bir zat öwrenseň, bir bir zada arzuw etseň, pianine çalmakmydyr ýa-da gitara çalmany öwrenmekmi? Bolýar, men şony doly öwrenip bilmesemem, şony öwrenip başlan wagtym şol prosesde beýni işläp başlaýar. aktiwny işläp başlaýar. Onda esasy işiň gapdalyndan sungatam bolmaly diýýäňmi indi? Hökmen sungat däl, ýagny islän bir zadyňy öwrenmek bolýar ol. Sen, meselem, anatomiýany öwrenmek gerek, şeýle dälmi? Hawa.
Esasy güýmenjeň daşyndan başga-da bir gaçybatalga ýalak güýmenje bolmaly diýýäňiz-ä? Hobbi. Hobbi. Hawa.
Robot ýaly işläp bileňokda. Hawa.
Telekeçilikde boldy men ýadadym diýen wagtyňyz boldumy? Eliňizi goýberen. Hiç zat gerek däl, boldy taşlajak diýen wagtyňyz boldumy? Ol bolýar.
Ol her kimde bolýar. Indi adam-la biz, ynsan. Daže meselem sen demirden ýasalan robot bolsun, demirden ýasalan kompýuter bolsun, maşyn bolsun. Ahyryna hatardan çykýar. Ahyryna hatardan çykýar.
Daže müň ýyllyk garantiýa berlen bina. Şeýle dälmi? Dogry.
Biz müň ýyllyk adam däl ýöne bir ömrümiz bar. Ýadawçylyk bolýar hä. Balansirownaýa motiwasiýa diýdik ýöne. Ol ýadawçylygy başga hiç kime görkezmeseň gowy. Içiňde diýip bilersiň, Aý, ýadadym. Dynç almaly. Dynç alyp durmaly. Şonuň üçin ýaňy hobbi diýdik. Hemişe iş, iş, iş, iş däl. Maşgala üns bermeli. Hä, üçe böläýeli. Hä, esasy iş, maşgala we güýmenje. Gaçyp atalyga.
Özüň.
Hä, özüň. Be. Öz, hawa, öz halaýan işiňe.
Özüňe wagt aýyrýaň, maşgalaňa wagt aýyrýaň, işiňe wagt aýyrýaň. Gowy dälmi? Gowy.
Özüň oturyp pikirlenýäňizmi, meselem, ýeke özüňiz özüňiz barada?
Dogrymy aýdaýyn, oňardygymça, Her gün özümi terezä goýjak bolýan. Özümi gapdaldan seretjek bolýan. Başga adamlaryň gözünden. Hawa, seretmäne synanyşýan, başga adamyň gözüne ýa gapdaldan, gyradan nähili görünýän. Şu günki, ýagny başymdan bolup geçen zatlary täzeden yzyna saradyp görjek bolýan. Ýöne her günem etmäge aňsat däl. Özüňi terezä goýmagam aňsat däl. Ego diýen bir zat bar. Hawa, ego ol aslynda ego artykmaç bolsa-da gowy däl, egoň bolmasa-da gowy däl. Ýani birinjilik bilen sen özüňi gowy görmeli. Özüňi sylamaly, ýani özüňden başlaýar-da ol. Dogry. Sen özüňi gowy görmeseň, özüňi sylamasaň, hiç kim seni sylamaz. Hiç kim seni halamaz. Ýöne ýaňky ego-da artykmaç bolmaz ýaly, ýagny terezä goýsaň gowumyka diýip pikir edýän ýa-da ýakyn bir dostuň bolsa, sorasaň, her gün sorasaň-a ýüregine düşersiň, Aý hepdede bir gezek sorasaň belki gowy bolar.
Telekeçilikde şäriklik nähili garaýaňyz? Partnýorstwo.
Partnýorstwo.
Gowy tarapy, peýdaly taraplaram bar, zyýanly taraplaram bar. Ýöne iň siziň üçin haýsy gowy, şärikli bolmakmy ýa ýeke özüň? bolmakmy?
Birinjilik bilen-ä ýagdaýa görä. Hawa, ikinjilik bilen. Ýaňy diýdim-ä, näme iş edýäniň niwažna, kim bilen edýäniň. Hawa. Eger dogry adamy tapan bolsaň, bile gideniň gowy bolar, paýlaşyp gidersiň, paslaşyp gidersiň, maslahatlaşyp gidersiň. Daže, meselem, işleri paýlaşarsyň. Biriň bärde önümçiligiň başynda, birem satuwda. Aslynda gowy zat ol. Ýöne şuny aýdaýyn, daže maşgalada sen ilkinjilik bilen partnýoryňy tapmaýaňa. Hawa. Her bir erkegiň
ýa-da her bir aýalyň,
erkegiň maşgalasyndaky partnýory aýaly bolýar. Aýalyň maşgaladaky partnýory adamsy bolýar. Her bir adamyň ýanýoldaşy bolýar. Ýanýoldaş.
Şärik dämi olam? Iki şärikden çaga dogulýar. Dogry.
Olam şärik. Hawa. Ýöreýän ýolunyň şärigi. Ýoldaşy. Ýoldaş bolýar-da, partnýor. Hawa. Durmuş partnýoryň bolýar-da. Iş hem şeýle-de. A biznesde sen o biznes partneriňden pul ýasaýaň. Dogry. Şeýdemi? Hawa.
Ikisem bir dost hökmünde bolmalymy hadi pikir edýän. Seniň maşgalada aýalyň seniň dostuň bolmaly. Hawa.
Seniň biznesiňde eger partneriň bar bolsa, seniň partneriň seniň dostuň bolmaly. Ýöne şoňa laýyk bolmaly. Hawa.
Onda soragyň jogaby ýene adamyň özüne bagly bolýar-da. Hawa, pis pis tapar, suw pesi diýsem grub bolar.
Onda adamyň başarnygyna bagly, ýa oňarýan bolsa ýeke başlyk, oňarmaýan bolsa-da, oňarmaýan bolsa däl-de indi özi oňuşýan bolsa, tapan bolsa şärikli.
Bolup biler, ikisem gowy.
ýöredip bilse. Hawa.
Meniň meselem kokopidi ýeke özüm alyp satamok. Partnýorym bar. Lampa önümçiliginde partnýor bar. We oňuşýaňyz. Hawa. Gowy.
Men Indonezde towuk ýetişdiremde-de partnýorym bardy. Sebäbi. Aý, her hili ýagdaýlar bolup bilýär. Işiň çykyp bilýär, maşgala bilen işiň çykyp bilýär, saglyk ýagdaýyň kemelip bilýär. Şeýle dälmi? Dogry.
Dokumentasiýa işleň çykyp bilýär, ikinji adamy senip çalyşmaga. Çalyşmaga.
Gerek-dä.
Edil özüň ýaly. Beh. Agzybirlikde bereket bar. Ýaňy näme diýdik? Hereketde bereket diýdik. Hereketde bereket.
Agzybirlikde-de bereket bar-da.
Dogry. Be.
Mende ýok bereket, onda bardyr. Ondaky berekedi men paýlaşýandyryn, meselem. Şeýdämi? Hawa, dogry.
Gysga ýol. Biznesde aldamak. Hümm. Näme aýdyp bilersiňiz?
Asyl diňe biznesde däl, durmuşda-da. Şuny aýdaýyn, hümm, maşgalada-da. Çaga hökmünde ene-atany aldamak ýalňyş. Ene hökmünde çagany allamak ýalňyş. Daže şuny aýdaýyn, öýüňde pişik bar diýeli. Ýa-da itiň bar diýeli, şeýle dämi? Eliňde-de çörek ýok. Ýöne çörek bar ýaly edip eliňi aşak tutýaň-a. Piş, piş, piş diýýäň, şeýle dämi? Gel, gel, gel diýýäň. Eliňde-de çörek ýok bolsa, olam allanýar dämine? Sen eliň ýyskap çörek gözleýär-a ol. Beh aga. Ha? Aga. E, durmuşam şeýle, biznesem şeýle-de. Men saňa e, gel etli somsa aga.
Satýan. O bişirýän diýip saňa satsam. Senem somsan iýen matyň içinde et çykmasa diňe sogan çyksa. E, men allap satanym bolanokmy ol?
Alakataňa göre. Hawa.
Men meselem kokopit däldi, DSP satsam, obyçny DSP satsam. Dogry zatmy şol? Ýalňyş.
Biznesde allanmak, allanmak, allamak we allanmak ikisem gowy zat däldir. Ikisem oňardygyňça özüňe bagly. Ýöne allanmak Sapak çykaryp bilen adama peýda-da getirenokmy ýaly? Peýda getirýär.
Seresap bolsaň gowy. Ünsli bolmaly. Köp adam, meselem, üns merkezini ýitirýär. Sen köp zat bilýän bolup bilersiň, ýöne howlukmaçlygyň seni ýalňyş ýola eltip biler. Ýa-da büdräp bilersiň. Hawa, ýykylybam bilersiň. Üns bermezlik ýalňyş bir zat. Sen hemme zatdan gowy başarýansyň. Gowy dostlaryňam bardyr. Ýöne ünsüňi gaçyran wagtyň gidýär.
Dogry.
Diňe allanmak däl, allanmak ýani ünsüňi gaçyrmagam gowy zat däl. Allanmak, allamak erbet zat, allanmagam gowy zat däl, ünsüňi gaçyrmagam gowy zat däl. Çenden aşa howlukmagam gowy zat däl. Ondan şeýle atlara äýnek ýaly bir zat dakylýardy. Atlar şeýle ylgaýarka, sagyny, çepini görenok. Hä, diňe öňüni görýär. Diňe öňüni görýär. Ana, olam ýalňyş bir zat. Oňa rus dilinde rozowýaçki diýilýär. Meselem, aşyk gözler diýseň. Aşyk bolan gözler. Sen adama-da aşyk bolýaň, sen oň hiç hili minuslaryny hem görmek ukybyny ýitirýäň. Kemçiligini görüp bileňok. Hawa, artykmaçlygyny hem görüp bileňok, kemçiligini hem görüp bileňok. Meselem, bir gyza aşyk bolduň-da, kör-körüne aşyk bolduň. Hawa. Gapdaldaky dostlaryň bir zat diýmäne-de gorkýandyr.
Çekinýändir. Hawa.
E biznesem şeýle-de.
Baglanyşyk tapypdyr menimçe ol. Käbir
adam, meselem, edip bolmajak bir biznese aşyk bolýar. Hä, arzuwyny edýär-de, şo arzuwyna gömülýärmi birhili? Analiz edenok. Özüni alladýar.
Arzuw etmek gowy zat, arzuw etmeli, ýöne bolup biläýjegi arzuwyny etmeli. Hawa. Akla sygyp biljek zat bar-da. Hawa. Hawa, şol bolup bilmejek biznesiň yşkynda bolup, köp wagtyny, köp puluny, energiýasyny, dostlaryny ýitirýär.
Dogry. Ýalňyş gyza aşyk bolsaňam şeýle. Şeýle dälmi? Şeýle.
Şeýle. Da.
Ýalňyş biznese aşyk bolsaňam şeýle.
Dogry. Seher aga. Meň pikirimçe gowy podkast boldy. Gyzykly geçdi.
Hawa.
Menä öz soraglaryma gowy jogaplary tapdym sizden. Diňleýjilerimizem eger soraglary bar bolsa sizi nireden tapyp bilerler? Säher Aşyrow gmail dot kom.
Säher Ashyrow. Hawa.
At gmail dot com. Hawa. Gowy. Sähera köp sag boluň. Size sag boluň.
Gürleşmek gaty gyzykly boldy. Men üçin hem şeýle gyzykly boldy. Sag boluň.